Wetin be im problem? Why fighting for full custody of those children? Why Korah dey busy, she dey hustle for her life, dey hustle for those children? You dey social media dey fight for full custody? Wait o, my people, if you wan fight for full custody of your children, na for social media na im you for wan fight? Na social media be im judge? Na social media wan judge am if dis man see say e view don dey go down e go carry I want the full custody of my children I want the full custody of my children wetin be your problem the other day you come out you say what um if um Facebook close social media If Facebook close now, if um TikTok close, if Instagram close, if YouTube close, let dem close. If dem come close, if dem don shut down all the whole social media platform, say your woman no come see where to eat, leave am. That time you fit talk. Why bringing all those matter to social media no be cos you still dey find money wetin be your problem this man wetin be your problem why you dey heavy your woman success the main reason why this man dey fight for the full custody of those children we go talk about am una know the main reason why this man dey fight for the full custody of his children wetin be your problem this man Wetin be your problem why are you jealous of your ex woman you want full custody of your children children wey Korah just new born wey you say you no want again you dey divorce her Now you wan full custody of those children, are you for real? You think say judge wey dey judge wey una dey carry matter go give for court, you think say dem no get sense? Is that what you are thinking? Say dem no dey think? Dem dey think. Woman just gave birth. for good three days you just cry come out you been wan frustrate the woman or you wan make make her enemy dey run skosko so that you go get opportunity take carry all those children take dey use them for social media those children wey you dey fight for now they are the same children wey you leave wey this woman new born um the last one now you want the full custody You dey think at all? Pipu wey dey support you dem dey think? Wetin be dis ma problem? Are you okay? We know sey the main reason why you dey fight for dis children, you want the full custody, we know sey um you are fighting so dat dis girl go dey pay you benefit. We know sey na im make you dey fight. Yes because you want child benefit na woman suppose to dey fight for full custody now you are the one fighting for full custody which kind oppression be that one okay wetin be your reason if you want talk the reason why you are fighting for full custody okay you fit tell them for court say she dey naked she dey naked before you meet her she dey naked before you ask her to marry you She dey naked before you bring her from America to to to from Nigeria to America na today you wan know sey your wife or your ex wife dey naked wetin be de wetin be de reason or you wan sey she dey drink You wan say she dey drink? How you take celebrate dia birthday? How you take celebrate your your last born one year birthday? How you take celebrate am? Five five five five dollars cake. I hear am say na five dollars you take celebrate your your your last born birthday. See person wey dey fight for full custody and pipu dey there dey say he is a best daddy how how this man take be best daddy una know the meaning of best daddy best daddy dey celebrate him daughter one year birthday with five dollar cake

and you dey fight for benefit um you dey fight for full custody of your your your your daughter your children your daughters imagine the culpability you think say judge no dey see you dey fight so that this woman go come dey pay you child benefit which is very wrong you go fight um You go fight so tey so tey all your money wey you dey gather for inside Facebook inside social media you go use am fight case e no go work for you if na me be Korah otumokpo I go use am for you um otumokpo you know wetin dem dey call otumokpo since you say you no leave this children for their mama their mother no even dey fight for full custody fifty fifty is okay You now as the father wey suppose to dey go office go dey do your work, you dey social media dey cry, I want full custody of my kids. Best daddy indeed. Best daddy will never say he want full custody of um his children. Best daddy go want make the mother dey show dem love, im self go still dey show dem im own love. You no know the meaning of best daddy. You dey claim to say you love your children but the mother of the children you no love her. Even though una no dey again, the likeness go dey small. Likeness. You go remember the old days before you put the thing for the woman belle as una take Which kind oyibo man you even be sef? I no see the the kind oyibo wey you be um e no dey market. E no even complete too. Your kind of oyibo um I no understand hungry oyibo na im Korah just still carry dem say dem no dey look road um I wan come America na im Korah Obi dey take carry you so which kind oyibo you be hungry oyibo oyibo wey e balance wey e be say e really e dey focus on im work e go come dey fight for full custody dey fight like woman, na woman dey fight for full custody so dat di man go dey pay am benefit you now I know sey you want child benefit pipo dey fail to understand dat part di main reason why dis man dey fight for full custody at first you come out you fight dis girl fight fight fight fight dem ask you wetin you want you say ok you carry am from Nigeria enter America make she pay you which which she pay you for dat Now you wan full custody hungry oyibo abeg e dey go my pipu black pipu no be only Nigeria no be all oyibo una go see una go say ah ah ah you don fall in love you don see oyibo because some oyibo um pipu wey dey bongo dem better pass dem this one now wey dey fight for full custody if e see say him view don dey go down e go carry him wife matter come Una person go still see am for Nigeria now e go say I don see oyibo I no dey blame una na because una never come and come come abroad make una see some oyibo you even better pass dem I wish no be our yeye our yeye leader who be all this oyibo wey dem no even dey baff dem dey woos you know wetin dem dey call woos Your nears and you dey hold your nose like this. You no go fit breathe well. Dem dey woes. This one wey be hungry oyibo, full custody, full custody indeed. You mean well for your children. If you mean well for your children, for your girls, you will not fight for full custody. Abeg e, go baff well, go shave your armpit. God bless you all my people. Wetin una think about this video? Why is this man fighting for full custody? Una no believe say because he wan make this woman dey pay am child benefit? because na women dey fight for full custody before e come turn upside down say na man America man na him come dey fight for full custody imagine my people bye bye everyone God bless you all please no fail to like and share help me to share the video to share video na free make una help me to like and share God bless you all see you all if you never follow follow the page